Silav bîne û guhdarên me yên delal, gotûbêjên serbest bi mêvanên hêja û bi mijarên xwe yên cihêreng berdewam be. Di vê bernameyê de em bi mûzîkjenekê kurdî navdar re hatin ba hev, Diyar Dersim yan jî bi navê wî din Hozan Diyar. Hozan Diyar di berfanbara sala hezar û neh sed û şêst û şeş an de li gundê Hêvadanê ya ku girêdayî navçeya Mazgirt ya ku ya li ser Dêrsim hatiye dinyayê, perwerdeya xwe ya seretayî li Xarpêtê a navîn û dîse li Bingolê kuta kiriye. Di sala hezar û neh sed û heşt û heştan de jî ji ber sedemên ku berê gelek Kurdan daye xerîbiyê, li Almanyayê bicih bûye. Her wiha bi du sala hezar û neh sed û heştê û heşt an bûye yek ji endamên Komar Bevrxwedanê ya Nifşê Duyem. Yekem albûma wî ya bi navê Bilbilo jî di heman salî de derketiye. Hozan Diyar bi kelanbêjê Kurd Xelîl Hemgîn re bi navê Kehniya Stranan di albûmeke hevdar de jî cî girtiye. Albûma Nav Borî di sala du hezar û pênc an de derçûye. Pêre pêre mohra xwe li gelek albûmên din jî xistiye wek Kela Dimdimê, Axû Dayîk, Dema Azadî, Natirsim, Oxur be oxur, Gulê Neçe, Tîna Rojê, Wey, Dinyayê, Cenga Jînê, Karwan, Ev pozan diyar li Bakur, Başûr û Rojavayê Kurdistanê li dewletên wek Almanya, Swêd, Kanada û Amerîkayê konsertan daye. Piştî hejdeh salan ango di sala du hezar û çar an de li Amedê di bêhrijana Newroz de û gelek deverên din derketiye ser dikê û bi dengê xwe yê berz kilamên xwe gotine. Diyar Dersim herî dawî li gel kompozîtorê navdarê polonî Dirîgentî Grîzîç Ptrowîskî re bi World Orkestrayê re mohra xwe li berhemekê têr dije xist. Welat ya ku bi piştgiriya Weqfa Serbest hat lidarxistin. Wexta me bîne em ê li ser vê jî bipêvîbin. Diyar tu bi xwe re hatî. Nav xêrê de be merhaba va ser çawa. Sa çawayî baş hêvî ki din başî. Baş im gerek spas sa bê. Ez Hûn jî ge- baş in. Sa bî spas dikim gelekî kêf xweş bûm beşdariyê te. Ez e, dest pê dikim e, wek pirsa pêşîn dixwazim ji birêz Diyar Dersim bipirsim e, gelo dikarî qala rêwîtiya xwe ya muzîka kurdî bikî? Te kengî dest pê kir? Çi bûn sedem ku tu bibî muzîkjeneke welatê xwe? Fermo. Spas. Yanî ev mijarekî dirêj e ber ku ez dema li ser yanî çi bûn sebeb ji çi bandor bûn, çi teybetî hebûn, ez şexsiyetê min çawa bû, ez zarokekî çawa bûm, malbatekî çawa de mezin bûm, li herêmekî çawa bûm. Hemî ev tiştana rastî ji li ser şexsiyeta meriv, ser talentê merivan bandorekî çêdike. Hanê dibêjin ya coğrafya, erdnîgarî, qeder e. Belê. Rast e, yanî meriv li kîjan coğrafyayê tê dinê, li wir gorî çandê wir, gorî sosyolojiya wir, psîkolojiya wir karekterê merivan şikil digire. Yanî hemî jî ez dikarim ji bo xwe wisa bêjim ez malbata min malbatekî gundî ye em li wek te jî anî ziman em li gundekî Dêrsimê hatime dinê. Bavê min hunermendekî çawa bêjim tim ku min jiyana xwe de hindik yanî gelek alî gelek alî wî ji xwe re pîvan girtin ama hindik alî wî jî red kirine. Ewa tiştekî din e, meriv dikare ev ser mijarekî din e. Lê bavê min dahol bi awakî profesyonel lê dixist. Çawa? Hem alî rîtim de, dahol enstrûmantekî rîtimê ye. Rîtim pir bêjim di wî hêlê de însanekî yanî dahol vanekî ku pir jêhatî bû. Di vê alî de profesyonel bû hem jî bi dahola xwe, malbata xwe, debara xwe çê dikir. Li alî Dêrsimê em rêya heq, elewî ne. Yanî li ba me def, zurne lêxistin, tembûr lêxistin pîroz e. Ne weke herêmê din an em bêjin hindik ol wan wisa guneh dibînin. Lewma jî Her gundî li hindik gunda defçî hene, zurnecî hene, tembûr kesê tembûrvan lê dixinin hene. Lewma jî huner kesên hunermend li ba me îtibarê xwe hene. Bavê min jî însanekî bi hunera xwe însanekî bi îtibar bû. Dikarim bêjim alî rîtm ev bandorek ser min çêkir lê ez Zarokekî ku tim dûra xort bûm jî tim devê min nedisekeniya. Min tim strandibû. Li palê, li zevî, li malê, li ser kar, li zeviya, li ku derê dibe bibe min tim stran digot. Yanî ev tiştekî ku milet jî hîn bû. Ez bimeşiya me nava gund re kura belkî zarokekî din yê xortekî din stran bigotane milet pê henê biçine eceyîbê miletê a bigotane falan zarok xort stran digot. Ama ê min hîn bûbûn. Tiştekî bû normal. Yanî pir serpêhatiyê me enewî alî de dirêj dibe. Ez zêde seror nesekînim. Min min ji dengê xwe hez dikir, milet jî ji dengê min hez dikir. Motivasyona min herî mezin ev bû. Ji zarokatî dest pê kir. Tûra çûm mektebê navîn de işte min tembûrekî xwe peyde kir. Yanê min tembûra xwe yekemîn bi xwe bi xwe çêkir. Dûra tembûrekî xwe peyda kir li wisa hîn bûm. Dawatên kurda de ew dawatên gunda de min stran digotin, ew stranên folklorîk ê gunda bandorekî mezin li ser min çêkir. Her wiha tu ra îşte bûm bîst bîst yek salî ji derketim. Yanê wisa lêgerekî min hebû tim dixwest tiş ama yanê ew armanc xwe şêlo be jî lê ama lêgerekî min hebû. Belê. Ber ku ez Mektebê navîn ê ortaokul, lîse, bekaloriya min li Bîngolê xwest. Bîngolê dema wê demê tam li Kurdistanê hemû xort dixwestin bibin şoreşger. Dema me dixwend xortên kurd e, her kes yanî di tevgerek de bû. Partiya PKK hebû, Ozgurluk Yolu hebû, Halkın Kurtuluşu hebû. Yanî wisa hemî em bêjin fikrên îdeolojik, fikrên siyasî ji bo me gelekî balkêş dihat. Yanî xortên wê demê dixwastin bibin şoreşger. Kes ne em bêjin îdeol, her kes dixwast bibe şoreşgerekî mezin. Belê. Yanî psîkolojiyekî wisa hebû. Lema ev psîkolojî min ra lêgerek çêkiribû. Belkî danûstandinekî bi wê demê li herêma me belkî şoreşgerîkî re hebûna, sedî sed ez ê biçûma çî. Lê danûstandinê çê nebû. Tim ez wisa çûm metropolê tirkan. Ez çûm ku min nekaniye ez li wir a bi wî sîstemê re bijîm. Du re min hewl da ez derketim. Hatim wek we jî anî ziman. Salê heştê û heşta ez hatim min hunerkomê. Piştî hatim Almanyayê sê mehê din şûnde hatim wir. Min dema ene dîn dixebitin wisa mûzîk. Min wir û jî biryara xwe da û tev li koma ber xwe dan bûm. Car din şûnde neçûm li jîrî ku disekinim. Yanî wisa biryarekî ku di jiyana min de gelek tişt guhartin. Yanî biryarekî ku şoreş çêkir jiyana min de. Yanî şoreşê çawa dibêjin? Guhartin, guhartinek, alî guhartinê de şoreşek çêkir. Ez tim wisa dibêjim, yanî hindik însan di armancên xwe de, di meslekên xwe de, di jiyana xwe de eger hindik biryarên ku di jiyana wana de awakî şoreş Guhartin çêneke ez dibêm qey meriv nikare yanî hindik dem tên disekine tu gerêkî biryarekî stratejîk bidî tu nedî tu dikanî tim usa nêvî de tu nikarî serbikevî jiyana min de min ev tecrube min çêbû min usa dest pê kir eva sî û heft sale jî tim bi heman tempoyê jî li bo vê doza gelê me jî aynîya hunerê de kar û xebatê xwe dikim. Di wan salan de yan salên ku niha te qala wan kir û ciwaniya te gerçî hîn jî pir ciwanî bandora kîjan kilanbêjan û kîjan çeşn û awayên muzîkên kurdî li ser te cih bû? Ez dema zarok bûm Me radyoya Yerîvanê gudar dikir. Pir bandorekî mezin li ser min çêkir. Bavê min wan gudar dikir. Yanî ew tiniya muzîka radyoya Yerîvanê wisa bingeha yanî ew sawndê wir, ew histên wir, ew dengbêjan a, ew stranbêjan a rastî jî bandorekî pir mezin li ser şexsîyeta min anî ya jî bingeha muzîkê çêkir. Dora Mesela dayika min pir ji Eyşeşanê hez dikir. Pîlaqên Eyşeşanê li ba me hebûn. Pîlaq hebûn me ew guhdar dikirin. Pîlaqên Abdula Papûr, ew mirovekî jî hunermendekî gelek baş e, ji Sêwasê ye. Ewî jî bi komplokî hat kuştin. Yanî bi sûsekê trafîk qezasî dan. Disa di wan deman de min muzîkê ew ozanên tirka jî guhdar dikir. Yanî yê ku herî min zêde guhdar dikir Mulî Sakarsu ew li Sêwasê şewitandin. Yanê Molî Sakarsu, Aşiq Gulabî, Mahsûnî Şerîf, yanê wê demê em bêjin î hindik kesên arabesk pop popîler bûn min hena gudar nedikirin. Min ev kesên tembûr lê dixist û gotin ewana zêde min gudar dikin. Dora dema derketim dervayê welat hatim vir zêde zêde min mesela Mehmet Arif Cizrewî, Nemir gudar kir, Hesen Cizrewî, Dîsa xortaniya min de mamoste Şivan Perwer hez weke her kurdekê çawa bandor li ser wana çê kiriye li ser histên netewî mamoste Şivan Perwer jî bi hunera xwe ez nikarim înkar bikim li ser min jî bandorekî mezin çê kiriye yanê wisa Dikarim wana bêjim dur ez her kesî guhdar dikim her yanî însanên ku tiştên baş çê dikin îro be jî hunermendekî nû derketibe ji tiştekî xweş baş çê bike ez guhdar dikim meriv girîng e qîmetê bidî yanê ev ahlaqekî hunermenda ye ez ji bo xwe wek pîvan dibînim kesên ku kedên baş dane xizmetê çandê dikin şaştî her kesî ye şaştî min jî pir e lê Meriv dema bê zanebûn şaştiya dike vana du be. Lê ama bi zanebûn di şaştiyekî de israrbûn ev tiştekî din e. Lê hunermend gelek in. Yanî ev hunermend dema tiştekî baş çê dikin ez hîn jî li her kesî guhdar dikim. Yanî diyar Dersim terzê muzîka xwe bi çi awayî pênase dike? Li gorî te ti terzekî çawa dikî birêve dibî? Çimkî Hezkirdiyên te jî pir in, gelek in. Li çar aliyê Kurdistanê, li dervê wî welat jî tu çawa penase dikî gelo? Ez dikarim wisa pênase bikim. Ya ez mirovekî ji gund Kurdistanê hatim. Mirovekî foklor, foklor yanî dengê min jî foklorîk e. Bi awa kî îlmê muzîkê meriv dema dinêre, dengê min dengekî foklorîk e, ez wisa zanim. Lewma jî herî zêde meriv dengê min dikare ez wisa stranên folklorîk de bêtir çêdibin. Lê min bi xwe gelek stran çêkirine. Stranên slow, li formatê folklorîk de, formatê klasîk de min çêkirine. Lê min carinan pop folk jî min stira. Lê ama hemî tarzê min protest yanî ew dema nodî de, hiştî de yanî me xwestiye em Çawa bêjim Xoma berxwedan hevalên me na me tiştek tercîh kir tamam yani berê bi emê stranan bêjin hunerê çêkin ama dûra çi tevlê bû armancek tevlê bû yani em strana xwe hunera xwe ji bo çi çêkin belku pirsgirêkê vî gelî herçî em gelê xwe pirsgirêka civakê gelê xwe tarîxa gelê xwe, dîroka gelê xwe dema fêm dikî tiştekî din çêdibe. Yanî armanc jî dikeve nav. Yanî huner û armanc bi hev re dimeşî. Tu dixwazî hunera xwe têkî xizmeta tekoşîna gelê xwe ev dibe armanc. Min jî wisa kir. Bêtir yanî min sirûd jî gotin, min straneyê evînê jî gotin, min straneyên folklorik jî gotin, straneyên pir slow, histewarî min bi xwe çêkirine bi dehan stran. Usa hatine hezkirin. Meriv nikare bêje ya îşte tarzê diyar Usa ye lê yanê ama ê herî rengî ku têda bi bandor e foklor e yanî foklora kurdî ye. Dikarim wisa bêjim. Belê spas dikim. Wek tu jî dizanî qedexeyên li ser muzîka kurdî, astengkirina zimanê me bi tevayî pêla tundûtûj a asîmîlasyonê hîna jî bandor li ser ruhiyeta me dike. Lê ev bandora bandora ku muzîkjenên ku li Sûrgûnê ne, li Mişextiyê ne, bandorekê çawa li ser te kir? Yanî gava tu li welat bûyî û paşê derketî dervê yî welat, li ser muzîka te çawa tesîr kir gelo? Yani dema meriv behsa muzîka hunermendekî dike bi şexsiyet û zanebûn û kapasîta hunermend ve girêdayî ye. Meriv nikane ji wî cude bigire dest. Ez dema li welat bûm xortekî serdîn bûm. Yani wisa çawa bêjim çiyekî de sebra min neda. Te Yani tim tim bavê min digot eva belekî bîne serê xwe. Yani însa diçim diçim ku nizam yani wisa kulturek hebû yani melciyekî niha dikarim manekî bidimê. Çima em ber ku hindik tiştê yani her tişt her tiştê wê pergala dewletê Çawa bêjim wek strî bûn. Em me ciyekî de kar dikir, me bi karkerê Qeredenizîya re, Laza re yê faşîsta re me şer kir. Em ji kar avtin. Em çûn ciyekî din li bajêr disa aynê tişt. Li her derê ez nizam bela dihat ez diditim. Yanî dixwazim karekter, şexsiyetê hunermend pir girîng e. Niha li welat zêde wisa bêjin histekî yanî hebû we min digot ez kurd im em bo kurdistan va tiştana min zaniye ama ji bo kurdistan ji bo doza kurdistan ji bo azadiya kurdistan tekoşînê bikin tekoşînekî Îlmî, zanistî, bi biryar tiştekî wisa bikin fikrekî min tune bû. Piştî derketim dervayê welat, dema min ev tevgera azadiyê nas kir, komeber xudan nas kir, em ketin nav ro bi ro. Yanî berê min got tamam, min stra gotin dengê te xweş e, stra wisa baş e. Lê dûra pê çi hesiyam, her çî min stra hin got, Dûra hindikî zanebûna me yê siyasî çêbû, me nêriya ku yanî bar ev tu pê çi dihesê ew dibe bar. Tu pê çi dihesê, çê hîn dibî, ji bo min wisa bû. Ez çixa heqîqetê, rastiya welatê xwe, gelê xwe hîn bûm, wisa barê xwe, min xwe xwe, min got ev bar pir zêde zêde min çêkir li ser milê xwe. Lewma jî ev li dervayî welat dema tu fîzîken li dervayî welat bî tişt nabe. Fîzîken belkî hîn bêtir bandorek ew heste hesret mayîn evîndariya welat, hesret mayîn bîra welat birin, bîrkirin. Ev tim dê kare ku alî hunerê de bandorekî hestî pozîtîf ser çêbike, hestewariyê çêbike. alî fîzîkî. Ama dema tu alî ruhî jê dûr bikevî ev xeterî ye. Ev ji bo hunermend mirinî ye. Meriv ji bo axa xwe ruhen, ruhî de, hestewarî de ji rastiya welatê xwe, ji hizkirina welatê xwe, gelê xwe, Tu tenê yanî xilasbûnekê şexsî, ferdî bibînî, tu bêjî êdî ne xema min e, ez hatim, konfora min baş e û ez gel min re çepka ji dê dixe, dengê min jî xweş e, ez nizam çi dikim. Ev dikare meriv belkî kurte demekî de, demek. Wekî kurt da konforekî baş, tiştekî baş çêbikî. Pir kes hene zî wisa. Lê dema meriv fîzîkî erê ama histewarî hîn bêtir tu welatê xwe ve tê girêdan. Belê. Tu dûrbûn jî hîn bêtir awa kî hesretbûn tiştî li ser evînê jî were. Motîvasyona evîna her tiştî dûrbûn e. Dema meriv nêzik dibe belkî ev Hîn bêtir yanî tiştekî normal dibe ama dixwazim yanî ev hesreta welat jî hesreta azadî jî yanî ne tenê bahsa dûrbûna welat dikim. Yanî tu dizanî ji bo gelê min azadî pêwîste. Pirsgirêka herî mezinê gelê min ê welatê min azadî ye. Çareserî gerek em jê re bibînin ama azadî dûr e. Ev hesretbûna azadî, pêwîstiya azadî, tekoşîn, dûrbûna ji welat, ji malbat, ji dayik hemî vana aslında ji bo hunermendekî belkî dibe motîvasyonek jî hindik tişta de. Dikarim wisa bêjim. Yanî di vê qonaxê de tu bûyî şahidê têkoşînekê jî. Gelek mînakên balkêş hene li cîhanê. Ez dixwazim ji te bipirsim ji bo Diyar Dêrsim siyaset û muzîk divê di kîjan qonaxe de bên nîqaşkirin? Gelo xweseriya hunermend ji bo te tê çi wateyê. Tişteke wisa yani em mecbûr in hunermend em bêjin xweser bin yan girêdayî siyasetê bin. Tu çi difikirî? Pirsekî baş e. Spas. Yani aslında belkî jî Alî hunermenda de herî zêde di vê alî de zanebûne kêrbûnek gerekî hebe alî hişmendî de alî zanebûnê de ber ku yanî em miletekî sed sale bindas din sed sale di vê sed salî de me gelek êş gelek jenosîd komkujî re derbas bû gelê me Niha em ez emrê min vaytê pêncî û heşt salî me ez niha ez vê sî çil saliya dawî de ez ê wek we got hem gelek tişt ber çavê min dixewime. Ez hunermend bi wîjdan bin girîng e bibînin. Yanê Hêza wana ye analîzkirinê, hêza wana ye ne tenê tamaşekirin ama çi diqewime, naveroka wî alî diyalektîk de sebeb û encamên wî gerekî zanibe, hunermend wana zanibe. Hunermend girîng e ziman zanibe, girîng e felsefeyê zanibe, girîng e dîrokê zanibe, girîng e wêrek be, ne tirsonek be, her tiştî bibîne. Niha dema meriv wisa bû, Tu hunera xwe eger tu ayîtê miletekî, civakekî, ew milet jî sed sal e bindest e, çiyayê wî, darê wî, heywanên nava dehlê wî jî bîne ne azad in, ê tu hunermendekî vî miletî, ev milet zarokên xwe herî çeleng, herî bi qîmet kirine qelindê vê dozê, doza azadiyê, Bi deha hezaran însanan bedenê xwe dayê ji bo ku gelê te bi rûmet bijî, çûne ser mirinê, bi artêşê dagirkeran re şer kirine. Yanî ev welat ne tenê welatê gerîla ye, ê kesên şervanan e. Ev milet ten ne ne tenê milet gelê wan e. Ev azadî tenê ji gerîla, gerîla zaten şervan ji jiyana xwe derbas bûye dibê ez ê şehîd jî bikim ama bi gelê min bi rûmet bişê bijî. Niha hemî van tiştana li ber çavê hunermend jî dibin. Ne hunermend dema vana hemîkî binirxîne, xwe ji siyasetê dûr bike, xwe di nav de nebîne, Vê demê dibe yanî çawa meriv tenê tu siyaset û îdeolojî û tişta ji nava jiyan û hunerê derxe, hunermend dibe qirdê qird, qirdê keyfê, qirdê nizam çi, zewqê û keyfê. Ber ku kes hindi kesana wisa dike. Niha hunermendên roja îro de em wana re dibên hunermendên ava şîrîn, Fatma Sû sanatçilar. Hunermendên ava şîrîn. Dema şer navbera gela û şoreşa û dewleta desthilatara de derdikeve, dewlet bi zanebûn aliyekî navberê çêdike. Reş û spî û reş. Ama di navberê de gewr, ciyekî gewr çêdike, dixwaze kesên ne aliyî xwe, ê aliyî şoreşî gel, hindika kesa bikişîne wir. wana ra rê vedike alan li wir disekirin ew kesena li wir hunera xwe yê çêdikin siyaseta xwe yê çêdikin ewana xwe xwedî dozê jî dibînin ama kesên di nava şer di nava şoreşê de bedelê mezin didin ama ena li wir dimînin yanî ew kesên em dibin ya hunermendê ava şêrîn Belê. niha hindik kesî ûsane evan kesena xwe ji siyasetê qut dikin. Haj siyasetê dûr dikin. Ama em dizanin ki hem li dinê hem li Kurdistanê welatekî bindest, welatekî hatiye dagirkirin, welatekî zimanê wî, her tiştê wî ji kokaxa dûr ketiye, ji xwe reviyaye, hîn hîn bi bedelên pir mezin xwe nas dike, li kokaxa vedigere, çanda xwe diparêzî, zimana xwe, zimanê xwe diparêzî, pêş dixe. Vana nebînî Tu vana nebînî, ji vana ji siyasetê qutbikî vîna nebînî wê demê wê çawa bibe? Yanê eva hemî siyaset e. Wake av û nan hewayê bêtir siyaset di Kurdistanê de li ser her tiştî dimeşê. Ber ku dijmin siyasetê li he li hember me her halî de siyasetekî qirkirinê dimeşin. Na hunermendê vî gelî dikare wisa bêje ya min eleqeder nake ez xwe re stranê xwe dibêjim. Nizane ku ev dikê ku îro derdikeve ser, ev îro dikare stran bê jî, dikare derkeve fşevekê, festîvalekê, çiyekê, bîr nabe ku ev tişta, ev qonaxa îro bi keda hezaran şehîd, hezaran agir yanî qiyamet hat gêştê vê elî. Yanî gerekê ev hûn lawma em dibin, gerekê meriv bi wijdan be. Tu ji wijdan ji hunermend derxinî. yan dawî tiştek namîne yani. Gerekê hunermend ji her kesê bêtir bi wijdan be bi siyasetê tev bigere. Ama di wir de tiştekî heses e ez mabeste te vê pirsê jî baş fêm dikim ama hunermend heta dawî siyasî bî ama nebe esirê siyaseta. Siyaset Li ser her tiştî bandorê de yan em bêjin hizib hene, partî hene, komele hene di Kurdistanê de. Her kes dixwaze hunermendê wî hebe, her kes dixwaze dîplomatê wî hebe, ê wî be. Wisa hatine. Yanê hindikî netewî nav kirin. Hunermend dibe ku ji nêrînekî hez bike, di îdeolojîkî hez bike. Ez hez dikim, ez fêm dikim, ez bi xwe xwe hunermendekî siyasî dibînim. Yanê nêrîna min ê cîhanî heyş. Pencereyê ku ez tê de li cîhanê dinêrim, li kedê, li însanê, li azadiya jinê, azadiya welat, azadiya civakê, hemî van di van hêlan de nêrina min heye. Ez lê ez hunermendekî Kurd im. Ez dixwazim ne tenê hunermendekî, partiyekî ji bo min teng dimîne. Ez xwe wisa dibînim. Ez hunermendê gelê Kurdistanê me. Dibe kîjan partî, gel, civak eva dewlemendiya demokrasiyê di Kurdistanê de divê gelek partî hebe. Ama hemî gerekî demokrasiyê tamam bike. Ne li dijberî doza azadiyê meriv tev bigere. Ev pîvane xetê sor ev e di siyasetê de. Pir rengî hebe ev pêwîst ji bo ku demokrasî hebe gerekê pir rengî hebe. Tek rengî nabe demokrasî. Lê ama armanc xet tevger liv û tevger jî dibe ki gelek reng ama damarê şax damar dibêjin ya gerekî doza azadî her kes bi awakî rengekî din bimeşine ama kes Li dijî hev ji desthilata re nêzik nebe yanî xetên meysor îxane te di Kurdistanê de. Xetê her partiyekî kurd gerekî ev be. Îxane çi ye? Li hember doza Kurdistanê. Li hember doza Kurdistanê gedinge kes tev negere. Hunermend jî, tev partî jî, tevgêr jî. Dixwazim çi bêjim? Hunermend Yanê he millet taban tabanê partiya hene her kes dibe yek pkk be qdp be ynk be pejk be nizam çi be ev dewlemendiya welatê min e lê ez hunermend im ez dibe ku ji siyasetekî ra nêzik bim lê ama ji bo min gelê Kurdistanê gelê Kurdistanê ez çawa ji Dêrsimê hez dikim usa Ji Sinê jî, Mihabatê jî, wisa ji Efrînê û Kobanê jî ez dikim. Çawa ji Amedê ez dikim, ez ji Dohokê jî ez dikim. Gelê ji bo min ferq nake. Yanî nêzik bayê ew e, yanî hunermend xwe teng neke, neke di bin bandora siyasetê de xwe nefetisîne, bi xwe siyasetê bike, ne kes ji wî re siyasetê bike. Bi xwe siyasetê çawa hunera xwe ji bo azadiya Kurdistanê, ji bo doza Kurdistanê, ji bo pêşveçûna civakê, ji bo azadiya jinê, bo hurmet li hember xwezayê û zindiyê nava xwezayê de dema bi vê perspektîfê nêze bû, siyasetê herî mezin zate ew e. Hunermend wê demê bê siyaset namîne, nabe koesirê siyaseta. ji siyasetê ji dûr bikeve wê bibe qerdê kêfê, xweşiyê yanî ez wisa dibînim. Bi wek toreke girseyî ya ragihandinê dixwazim li ser tecrûbeya te metî wî pirsekê bikim. Gelo dikerî qala xwe û serboriya kanala metî wî yê bikî çawa dest pê kir? Ji bo te ew cîhaneke çawa bû? Fermo. Spas yani Med TV ji bo her Kurdekî qonaxekî tekoşînê bû aslında dema yani dema hindik millet wê demê televizyonê wan hebûn tiştê ne wan hebû ji bo wana kanalên magazînê kanalê em bêjin fîlma û xebera ama ji bo me eniyekî şorêşê bû min wisa dît Bawer bike dema ku nû hat damezrandin jî em yanî kesên pispor, hevalên pispor, teknîka televîzyonê fênê em na lê alî çandî de jî em jî di nava tevgerekî de bûn. Dikarim wisa bêjim klîba yekemîn ku di me TV de hat weşandin klîba min bûye muzîk. Ew jî me nedizaniya min kê xortê kurd im. Wisa em rojekî îşte li Kölnê geriyan hevalê dare hebû me hev re wisa tiştek çêkir yanê belku malzeme tune bûn me got em ê tiştina klîbekî ji çêkirin bername çêkirin yanê taybetiyekî xwe wisa hebû lê rastî jî em dikarin bêjin ne tenê yanê li her çar aliyê Kurdistanê hemû hunermendê Kurdistanê de kelecanekî mezin çêkir êdî Medya TV, Med TV bû Medya TV bû kabeya hunermenda, qibleya hunermenda. Her kes wisa rastî kedekî mezin dan. Aslında di wan salana da rastî jî tiştekî pir mezin çêkir. Yanî hêzekî mezin da tekoşîna rizgariyê yanî ber ku alî çandî de, alî hunerî de, alî ragihandinê de, alî her li Kurdistanê çi biqewime hemen meriv pê bihesê yanê di pir alî de bandorekî pir alî lîst yanê me tv şoreşek bû, qonaxa şoreşekî bû. Rastî jî gelek hevalan hûn ket da. Ez jî ta destpêkê de heta du re hat girtin hindik navê wan gelek tu zanî nav hatin guhartin. Me ket da belkî di van salê dawî de hindikî alî em bêjin em dibînin wisa ne weke berê destpêkê de îşte hunermend gelekî bername çêdikirin. Niha vê demê îşte Wisa li Kurdistanê jî hûn dizanin şer qewimî ye, gelekî yanê êrîş û şer firsed nema ku em bernameyên çandî çêbikin. Yanê wisa hin cara wisa bû hir şeş me salek şer tim berdewam e. Kesî nekariye em wisa bernameyên kulturî çandî çêbikin. Lê hîn jî usa yanê disa jî televîzyonên kurday niha gelek in yanê belkî bîst heb zêde ê ku usa em nas dikin ê esasî baş e lê disa jî ez bêjim yanê di hemî ne tenê stêrk niha stêrk TV ye yanê Kurdsate, Kurdistan TV, Aryan TV, Ronayî TV evan e. Gorî nêrina min di alî e, xwe yê hunerî yanî di e, tekîlî xwe yê bi hunermendan re ser alî hunerî z- z- qels in, zayîf in. Yanî ez dikarim wisa rexne bikim. Meriv dikare hîn hêza yanî huner huner û hunermend ra- hunermend warin hunerê xwe pêşkêş kin, nîqaş bikin, derexin, bûyerên ku diqewimin ji bo wana nêrînê xwe bînin ziman ber ku hunermend bêtir li ser civakê bi bandor in yanê ev aliyane televîzyonên medya kurda zêde bi kar nayêne dema tenê li hunermendan weke çavê kêf û eylence lê difikirin binêrin helbukî belkî gelek ji tişta hunermend dikarin bêtir ji siyasetmedaran bêtir jî hindik nêrînê xwe îsabetli bînin zimanyan e. Hene hevalên me wisa hene yan. Kesên ku dikarin rojevê binirxînin, ser tişta fikrî xwe bibîjin tamam. Em jî dikarin ser hunerê nîqaşê bikin. Yanî ber ku kê matiye hunermenditî tenê dengê wî xweş be, stranan bêje, jê re çepika lêxistin. Hindik hunermend jî hunermenditî wisa fêm dikin. Ev şaş e. Yanî ev îtîbar û şexsiyet giranbûn rewşenbîrî ew aliya xwe kême di aliyê eniya hunerê de. Û wek me destpêkê de jî gotibû em li ser hinekî welat jî bisekinin. Di vê berhemê de ku te kompozotyorî kiriye, stranbêj û muzîkjenên wek Nasir Rezazî, Şehrîbana Kurdî, Denîz Derman, Hozan Comert, Narîn Feqe, Jiyan Îbrahîm û Elind cî girtibûn. Ez ê gelekî kêfxweş bim ku tu hinekî qala vê pêvajoyê bikî. Helbest birêz Selahattîn Demîrtaş çawa gehişt te û te çiqas li ser te kar kir? û çawa afirî û çawa derket holê. Fermo. Spas ji bo ku ez bîr nekim, ez dema dikevim navha axaftinê bîr dikim. Ji bo pêkanîna vê projeyê hevalê Metîn xwedî Serbest belê. Serbest Serbest Foundation dema ku min ev proje serê min de cara yekemîn me li Kanada bû ez bawer dikim ev di min jê re got ez tiştekî wisa dixwazim ya ji li Amerîka bû Yê ku destpêkê de ji min bawer kir hevalê me tîm bû. Nawa ez spasiya xwe jê re dişînim. Rastî jî amadekariya projeyê de gelek alîkarî me kir. Sponserê me herî sereke ew bû. Hevalê me tîm bû. Ne tenê alî madiyat, alî fikir de jî, nîqaş de jî me gelek tiştên Baş nîqaş kirin. Niha bi vê wesîleyê jî ez silav û rêzê xwe ji birêz Selahattin Demirtaş re dişînim. Ez û hevalê Selahattin yanê berê de jî me gelek xebatê huner û çend hunerî xebatê hunerî bi hev re kir. Dostaniyekî me, tekiliyekî me hem hevaltî hûn hunerî hebû. Dûra balê Selahattin ji min re ev stran şand, ev strana welat got not jî şand û carina em mektûba hev re dişînin şand û gotibû ez pêşniyarê min ez cara yekemîn e stranek min bi kurdî nivîsandiye ev stranê min yekemîn e ez dixwazim îşte tu ji her ber ku ser bedewbûna Kurdistanê îşte Kurdistanê tevayî nivîsandibû dibêje gotibû Ji her aliyekî Kurdistanê hevalekî jin û mêr hunermend hûn wisa stranekî vî bixwînin. Ez jî dema wisa ser fikirîm ya min got em ne ev car em tiştekî cude çêbikîn. Ber ku serê min de berê jî orkestrayekî senfonîk hebû min dixwast ez çêbikim, pirojekî min hebû wisa nîvî de mabû. Ber ku hindik kesa jî bawer nedikir em ê ya dema min nîqaş kir belkî jî ev dema ev projeyê min ê berê dihate sekinandin kesî bawer nedikir ku em kapasîtekî me heye ku em tiştekî wisa mezin çêbikin. Min re jî ev bû firset min got madem wisa ye ez ê ji bo xwe ez ê vê tiştî ev armanca xwe Vê strane Selahattin Başkan ez ê têkim wak senfonî em ê Erê. lewma jî ez ser fikir hindikî xebitîm hevalekî min ê aranjorê ê ku noteyê wî nivîsandiye aranjor Yaşar Baş Hı hı. Özdeş ew li eh, Edenê dimîne gelek albîmê min de aranjorî kiriye em Hev ra me li hev bajarekî Balkanan me hev dî, em heftekî me studyo ew kir, me analîz kir, me got em ê demoyek me çêkir, me got em ê çawa dikarin. Em yanî bawer bike em heşt ron, nehe ron me xwe malekî de derî li ser xwe girt, em xebitîn şevro me got em ê dikarin tiştekî çawa yanê em serxebitîn dûra em stûdyo de me demokî piçûk qeyd kir ez hatim hindikî din serxebitiyan me got tamam em dikarin car din em çûn wir

Ev car em yazdeh rojan me êdî arenjê wî çêkir. Yanî bila vir ev derbe gotin li vir ha wisa me li wira çend hunermendên konservatwara wir me Hevala me anî me hindikî dengên armonî jî prova kirin. Êdî me şiye ez hatim êdî min bi hunermenda raxist eva me aranje çêkir dûre yanî alî aborî de me hindikî lêkolîn çêkir min çûm çend welata dawî de li Polonya bi rêya ez çûm wir Hindik xebat kir, hevalekî ji Rojhelat hevalê Arat Erbane lê dixine. Bi riya wî me hindik muzîsyenê polonî nas kirin. Em me nîqaş kir, bi wan re proje note ev noteyek me çêkiribûn demo me bir wî orkestre şefê me Gihêj me nîqaş kir wî ji got tamam dibe. Dora îşte me plan çêkirin, stûdyo girt, Yanî xebatekî pir alî. Ev car em du mehe li li Warşova xebitîn du re em hatin mehek du mehê jî em li Kölnê hunermendê Kurd re em xebitîn. Yanî tomarkirina me sê çar stûdyo bi kar anîn. Yanî li Kosova, li Köln, li Polonya heta caran li Brêmen me Hin stûdyana de qeyd kirin enstrûmanê kurdî ê biyanî li Warşova stûdyoyekî radyoya Polonî ê dewletê me di wir de qeyd kir. Wasa tam neh me, ez pêra mijûl bûm neh me ama karekî ku çawa bêjim wisa ez bi kêf eşk ber ku her em dixebitiyan xebat pêş de diçû rengê wî derdiket. Tamam dawî de işte nêzika sed û sî kesî hunermend, işte heştê kes hunermendê polonî, pêncî kes ê kurd e. Tev wa hevalên hunermend e. Rastî jî xebatekî baş derket çawa bêjim yanî dîsa jî

Ji bo cara yekemî tiştekî ewqas mezin, tiştekî ewqas çawa bêjim fere cara yekemîn bû. Bawer dikim yanî me berî jî ez orkestra de deme salên nodî jî me şevên Partiya Karkerên Kurdistan de senfonî orkestra bi bin dirîgentiya Îqbal Hecîbî re, mamoste Îqbal Hecîbî re me çêkiribû. Ama ene tiştên piçûk bûn. Dîsa bi mamoste Dilşat ez çûm Piragê ji bo Şengalê di senfoniyekê de min disa cî girt. Vana piçûk bûn yanê ama ev wana jî karên pîroz bûn ez disa wisa bêjim. Lê hindekî jî çawa bêjim yanê tirs jî hebû ne ku yanê ber ku karekî pir Mezin e mesela hin care em xetimîn di stûdyo de alî teknîk de alî ku wa tiştane her ciyekî tu li tînî gel hev dema tenê sanîsek bîle derenga de zû dikeve hemû tişt bin guhê hev dikevin ev stranj jî me wisa taxilt rîtim yani tê guartin cude cude maqam cude cude rîtim hevalên hunermend ku teknîkê dizanin eva tiştekî pir zehmet e. Yanî metronomê wî, rîtmê wî tê guhartin di dema teknîk alî teknîk alî studyoyê de rastî jî zehmet e. Lê kanalên jî pir bûn. Welhasil yanî me wisa bi neh meha de em pê re mijûl bûn. Dûra jî me îştek gala kîwî li Brukselê çêkir. Yanî ez dibêm qey em serkevtîne dor de. Yanî milet me tepkiyên gelekî mezin. Însan gelekî kesên rewşenbîr, hunermend, kesên berpirsyarên saziya, berpirsyarên tevgerê em pîroz kirin. Rastî tiştekî ku em çawa bêjin nizanim. Yanî ber dilê gel, gel gere binirxîne. Ez dibêm qey me Meriv berda fedî nake me tiştek çêkir ke em berda fedî nake tiştekî baş spas. Di nav kar û barên xwe yên muzîkê de te aktorî jî ekterî jî her wan lîstikvanî jî kiriye di fîlman de te cî girtiye min wan temaşî jî kir ku fîlma Rêç ya derhênayê Tarxû Aydin yek ji wan bû doz jî heye helbet Mavî rêng şiye. Erê, erê, erê. Bibore. Wek ku hestên te di navbera muzîkê sînemayê de çûbûn hatibin, ev ku hat lîstikvanî? Yanî tu hîna dixwazî tiştekê wisa bikî yan wek henî arîkariya sînemayê bikim hevala gotiye ka ez herim bilîzin lê di metnîyê de jî di hin bernameyên kevin de wek tiştên şanoyê jî te kiriye yani lê ev ev ji ku tê yani ev lîstikvanî ji ku tê elê Dema ez tevl hatim heştê û heşta em huner komê yani ne tenê mûzik me çê dikir em govend lê istin tiyatro da gelek sala tiyatro lê istin Tenê lîstikê tenê bi serê xwe lîstik yanî tek kes ama bi hevala re komê re bi salan em tîyatro lîstin û min gelek lîstikên tîyatro jî nivsandin. Wê demê ez û hevalê Amela, hevalê Serhat hebû ena mamosteyên me bûn lê min ji bo wan re me tim me hev re tîyatro lîstik jî dinivsandin. Dora ev film wek tek ez yani minin ki xwest xwe bicer bînim yani teklif jî hat ne ku min wisa wan teklif ji wan re hat ya min ji got biske ez berê oxa tiyatro yani me ceriban lê nizam ez Ne aktör im yani meriv wisa bêje eyb dibe lê ez lîstikvanê ji min berê lîstê me yani alî ser sahnê di wî alî de cesaret û ewka min heye lê kabiliyet û talent û yani yeteneka lîstikvanê tiştekî zahmet e meriv kesên ku lîstikvan in meriv bê hurmetî jî neke li hember wan neha dê min e ez lê dixwastekî wisa dilê min de hebû Ew ji berê tê. Min berê pir dema ku hîna em alî muzîkê de me tim kelek muzîkê em tiyatro jî dilîstin. Dûra niha min te gotiya tu dixwazî vî tiştî çêkî niha projeyê min hene. Du yek me senaryoya yek du senaryo me xilas kirine. Me aslında gerekî ta beriya deh sala li Cîzrê bikişandana. Me senaryo xilas kiribû, lîstikvan jî hazir bûn. Me du meh jî prova kir. Em ekîpman her tişt me hazir kir. Em çûn şerê Cîzrê derket em nekaniyan. Dûra jî em derketina. Hîn jî armanca min e em vegeriyan em ê biçin li Cîzrê wî fîlmî bikişînin. Yek jî fîlmekî din e. Yanî hindikî bi kêlek wî de jî ez hin tişta dinivîsînim. Mesela Kon tîyatrokî muzîkal me Kon çêkiribû em li Îstanbulê xebitiyan me xwest em li hemî belediyeyên şaredariyê ku Kurda em ê pêşkêş bikin. Ev ji ber hindik sebeba wisa me da sikinandin. Yanê hindikî kêlek muzîkê de jî hindikî alî tiyatro, senaryo û tiştana ez dinivîsînim wisa ceribandinê min in. Berî jî demê salên nodî de jî me ev lîstikên tiyatroyê kin em li ser sahnê dilîstin me jî dinivisand alîkarî me dikir me hewl em dilîstin ji wir tê yanî. Em ê eger înşela em vegerin Kurdistanê hindik projeyê min di alî wir de jî heye lê disa jî kesên ku ev tişt pisporî dixwaze ez ne lîstikanim ez ne derhinerim ez însanekî stranbêj im lê hindik çend projeyek min hene ez ê wana jî wisa ji bo alîkarî ji bo Çawa bêjim ez ê ez ê wan tiştana sedî sed pêk bînim yani hende çend projeyê min hene lê di wir de tabî kî sînema kurdî ew jî ji bo çand û hunera me ji bo kultura gelê me ji bo azadiya gelê me eniyekî pir pêwîst e gelek tiştên baş jî tên kirin ez gelekî kêfxweş im ji wî alî de lê hê min ew hindik wek proje ez ê çêbikim. Baş e bira. Wek pirsa dawî ji cenabê te, di nava albûmên te de yê herî li ber çavên te şêrîn kîjan e? Ez zanim bersiva vê pirsê wê hinekî zehmet be, heger hebe ev kerem bike me re parve bike. Bas, ya pir car ev pirsana dikim. Yanî ew albîmê min e yekê, dudîya, êsisiya. Yanî orada em ecemî ne me zêde Tişta nizanim ser makara me çêdikirê demê yani hin caran dema mesela endik albîm ne yani pir albîmê min hemî albîmê min gor dilê min belkî çênebû yani îmkan hebû endik albîmê em li vir bûn li Tirkî çêdibû em dat me dixwand dişin wir vê dawî hin em çûn li ser sîkne hin caran jî alî psikolojiya meriva da jî carna hindik dem tu nava albîmê de yî belkî çê nabe. Yanê ez çi distrêm jî çi çê dikim jî ez dûra dinêrim gor dilê min nabe ez dibim yew halla halla ev nabe hê min axlaxekê min e wisa ye xwiyekê tiştek di wî alî de gor dilê min çê nebû lê Hindik tişt belkî hindik stran me heqê wan dayê. Dema ez jî yanê dibim gudar dikim dibim baş e. Me ev stran enerjiyek çêkiriye, sînerjiyek afirandiye vî. Di wir de me enerjiyek tomar kiriye di vî stranê de. Dema însan gudar bikin kelecan bibin. Yanî dikarim wisa bêjim ya, ev nikarim bêjim ev albîm hindik albîm ji hindik albîman baştir çêbûne alî teknîk alî sound de. Lê Min hîna albîmê Gora Dilê Xwe çê nekiriye, êdî albîm jî dem wana derbas bû. Bixêr. Hîn heye, em ê hîna kar xebat, hîna ez ha wisa his dikim, me hîn nu dest pê kiriye, yanî em hîna berdewam e. Gelek spas. Bînerên hêja, Spas, spas. eh, em hunermendê kurdî navdar Hozan Diyar re bûn. Diyar gelekî spas bo beşdarbûna te. Ez gelekî keyf xweş bûm. Sağ ol. Mala te spas. ava keko. Gel. Spas, silav, rêz, dem Sağ ol, baş. sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.